Shwmae sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r app sydd yn galw Game Gwerthregal Der, ac fan yna ar y brig o'r dudalen ar yr ochr chwith, mae gyda ni yr chwech newid sydd yn ei angen i datblygu i mewn yn yr app. Felly os rydyn yn mynd i'r gyntaf ar y llinell deg ar y cymell i arddangos y rheswm ar gyfer yr gwaharddiad o'r gar olaf. Felly, er enghraifft, fan yma, os ydyn yn mewnbynnu rhyw fath o'r gar sydd yn cynnwys y rhanbarthiad o gar mewn bynwyd o'r blaen, fel er enghraifft y bwydo, mae'r uh, app yn dachwelyd yn union sydd heb unrhyw rheswm ar gyfer yr gwaharddiad o'r gair. Felly, Dwi'n meddwl mae angen inni i arddangos rhyw fath o neges i esbonio pam y mae'r yr ab yn dychwelyd gyda'r yr un lithren fel o blaen. Felly mae'r yr gwaharddiad yn yr achos hwn yn digwydd yn yr ffythiant al adroddiedig achos mae'r gwaharddiad yn ymganu i

Mae'n mewn bennwyd o'r blaen, ac mae'r hyn yn diweddaru yr amlywolyn bwliaidd LB defnyddwyd, felly dwi'n meddwl yr hyn yn gallu mewn ysod rhyw fath o'r amrysymig fan yma, achos mae'r y cod yn profoli ar gyfer yr gwerth o'r am, am i walun LB defnyddiwyd ar y llinell 89 os nid ydy ei wedi defnyddiwyd o'r blaen. Felly mae'n yn ychwanegu yr blaen fan bath i mewn i'r rhestra. Felly rhywun yn, yn gallu ychwanegu yr achos yn amgen fel hyn. Sef os ydy'r er blaen fan bath o'r gar defnyddiwyd o'r blaen wedyn, na'r rhyw'n gallu creu yr llinell i gynnwys yr neges i arddangos ar gyfer defnyddiwr, anglyn at y reswm pam oedd yr gar mewn bwynwyd wedi ei gwarhardd, fel hyn, na'r yn yr ardal amgen rydyn ni yn ambenodi y cymwysiad o'r rhaniad, sef gyda'r y hunaniaeth DV negeseuon sydd yn aelod o'r gwrthrych dogfen yr neges hon, sef amddiherio mae'r blaen rhanbarth o'r gar Ac wedyn mae'n en gyda dodi yr amlywolion sydd yn cynnwys y blaen rhanbarth o'r gar, ac wedyn mae'n dweud wedi ei defnyddio o'r blaen a talwg mewn y bynnwch gar heb y blaen rhanbarth hwn, ac anglyn at yr amlywolion el blaen rhanbarth, mae'n ein cael ei datganu yn y llinell 82 ac yn y doleniad i brafholi ar gyfer y bodoliaeth o'r blaen ranbarth, union yn y rhestr o'r blaen ranbarthau o'r gerau defnyddiwyd o'r blaen. Os ydy'r hyn wedi ei defnyddio, mae'n yn ambenodi yr llinell neu y gwerth, sef yr blaen ranbarth o'r gar defnyddiwyd o'r blaen imiwn i'r amlywolion el blaen ranbarth. Felly nawr os ydyn ni'n yn archif y ffael ac yn llanddeddeblu tudalen, nawr os ydyn ni'n yn mewnbynnu y gar a bwydo, a dyna ni, dyna'r er, neges sydd yn esbonio y rheswm ar gyfer yr gwarchod o'r gar a bwydo. Mae'n yn dweud amddiherio, mae'r blaen rambarth o'r gar a bwy wedi ei defnyddio o'r blaen, a tolwg mewn bynnwch gar heb y blaenranbarth hwn. Nawr, y peth nesaf dwi'n meddwl i'w wneud yw, pan mae'r defnyddiwr yn pwyso i lawr y botwm dodiad i mewnbynnu yr gair, mae angen ni i gwaghau yr rhaniad ar gyfer y negesion yn isod i'r blwch. Felly ar gyfer hyn, os ydyn ni'n morlleio i'r ffwythiant prompt 1 fan yma. Rydyn ni'n gallu gwneud hyn fel hyn. Nawr, ar y llinell 129, rydyn ni'n yn alysodi yr cymwysiad o'r rhaniad, sef DV negeseuon i fod yn wag. Felly nawr, os ydyn ni'n yn Llanddebyg Tudalen, ac wedyn os ydyn ni'n um, mewn bennu y gar a bwydo, dyma'r er, Estoniad sydd yn ei arddangos yn islaw o'r blwch. Felly, yr hyn wedi rhoi y rheswm ar gyfer y gwrtharddiad o'r geriau gyda'r yr un blaen rhanbarthau o'r gar mewn blendwyd o'r blaen yn y ffwythiant alrodedig, ond Pan mae'r er gar yn cael ei gwarchadwyd oherwydd nid ydy ei yn bodoli yn y gerfa, sef nid ydy y ffwythiant gar yn gerfa yn dychwelyd yr gwerth gwir, felly mae'n angen i arddangos y rheswm hwn hefyd. Felly nawr, os ydyn yn borfio i'r ffwythiant gar yn gerfa, fel hyn, Nawr, rydyn ni'n gallu mewn osod y prawf holiad ar gyfer yr gwerth union yn yr anwolyn hwn, sef LB iawn, mae'n hyn yn dechrau gyda'r y gwerth dy ddim neu anghywir, ond os mae'n yn canfod y gair yn bodoli yn yr ec a data, mae'n yn troi yr anghywir i wir, felly yr hyn yn gallu mewn osod y profholiad hyn ac yr amresymeg i arddangos yr neges a gefr y rheswm o'r gwarhaddiad os ydy'r yr gair nid yn bodoli yn yr ec a data fel hyn.

Achos, ynglŷn at yr adnodd data ac a data, ydyn yn gwarhad unrhyw gar sydd yn rhy ber fel y rhai sydd ddim ond uh, doi neu y dwy lithren fel ci neu ti ac ati. Ydyn yn gwarhad y gerydd sydd yn rhy fer er enghraifft, y rhai gyda dim ond uh, dwy litren fel y geiriau ci neu ti ac ati. Felly nawr, os ydyn yn y llipa ffeil ac yn llantydd ebred dalen, ac nawr, os ydyn yn fyny y gar fel y bwydo, dyma'r yr neges wrth yr ffosiant al adroddiedig. Stefan dweud mae rhanbarth o'r gard a bwy wedi ei defnyddio o'r blaen. Nawr, os ydyn ni'n um, mewn bennu rhywbeth ffwmbri neu lol fel hyn, nawr mae'n dweud amddiherio mae'r gar yn rhy fawr neu nid yn ei ganfwyd yn yr erfa. Nawr, os ydyn ni'n um, mewn bennu rhywbeth fel a wyren, nawr mae'n derbyn yr gair arwyr ein ac rydyn ni'n wedi symud i'r llythrau nesaf sef B ond mae'r er, neges o'r cylchdroi o'r blaen yn dal yn bodoli yn isod i'r blwch felly mae'n angen i ni pob tro i dileu y neges pan rydyn ni'n dod o hyd o llythrau newydd Felly, os ydyn edrych ar y cod tarddiad ar llinell 69, mae'r hyn allteoliad lle mae'r er amrysmig yn torri allan o'r doleniad cyfredol i gofyn ar gyfer y defnyddwr i mynbynu y gar. Felly, os ydyn ni'n yn menosod y cod i glerio yr neges fan yma,

nawr mae'r neges yn arddangos, nawr os ydyn ni'n yn mewnbynnu rhywbeth sydd yn newydd, fel er enghraifft bachog, fel hyn, nawr mae'r er neges wedi cael ei glero ac ydyn ni wedi symud i'r lythrau nesaf. Felly, ynglyn at y doddiad ar nes deg, rydyn ni'n gallu troi y stwnt na hanch i'r dyddiad fel hyn. Nawr, ar gyfer yr newid nesaf, ffein ar gyfer hyd o blaen rhanbarth o eriau i fod 7 yn y trach na 5. Felly nawr, os ydyn yn y archwilio ar gyfer y patrwm 5, Fan yma, rydyn ni'n gallu troi y rhif 5 i 7, achos mae'n ein prawf holi ar gyfer yr hyd o'r gar mae'n bynwyd gyda'r defnyddiwr os ydy ei yn gydfytal i neu yn llai na 7. Felly, i wneud yr hyd o'r blaen rhanbarth i fod yr un peth. fel saith neu yn llai nag saith. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn, yr holl beth sydd angen i'w wneud ar gyfer y doddiad hyn, felly er rydyn gallu troi y stwnch neu hanch i dyddiad fel hyn. Nawr, os yr ni'n yn edrych ar yr doddiad ar llinell 14, sef i arddangos awgrymiadau os cymellwyd yn fwy na'r pimp waith. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl yr ni'n gallu gosod rhyw fath o amrywolyn i gynnal y gwerth o'r troadau neu'r dolyniadau lle mae'r er amrhythmig yn dychwelyd i'r un lithren, a phan mae'r er amrhythmig yn symud ymlaen i'r lithren nesaf i ailosodi yr anwolyn hwn i fod yn diddim, er enghraifft,

a lasodwyd i fod yn ddiddym unwaith eto, ond ar gyfer pob un doleniad o'r unwaith lithren, mae'n yn cael ei gynyddu gyda'r gwerth 1, felly pob tro y mae'r gar yn cael ei gwarchod, felly mae'r anwywolyn holfidol L eg rifo gwarth gwahardd yn cael ei gynyddu gyda'r gwerth 1, felly. Wedyn os ydyn ni'n yn modelu i'r ffwythiant yn isod gyda'r enw gar a'n gerfa, felly nawr mae gyda ni yr anwolyn L awgrymiadau ac fe mae'r er amrymig yn dolennu trwy'r er ec a data i brafoli ai ydy yr gar mewn bynyd gyda'r defnyddwyr yn bodoli imiwn yn yr ec a data. Felly, os ydy'r yr amrywiolyn hollfidol L eg rhifo gwarhad yn fwy na 5, ac os ydy'r yr gar yn yr ac a data yn dechrau gyda'r yr un lythren fel y gar mynd fynnwyd gyda'r yr defnyddiwr, felly i atodi y manylion o'r gar imiwn yn yr amrywiolyn L

neu nid, yn ei ganfwyd yn yr erba. Nawr, os rydyn yn ychydig fel ac yn llandydabu y dudalen fel hyn, ac wedyn os rydyn nawr yn mewnbennu geiriau Saeson Fulbury hyd at y pum waith, a dyna ni. Nawr mae'r er app yn allbynnu y geiriau sydd yn dechrau gyda'r eletren A, Nawr, yr hyn na'n gallu mewnbynnu un ohonynt fel hwn yma. Ac nawr, yr hyn gallu symud ymlaen i'r llythrau nesaf fan yma. Ac unwaith eto, os yr hyn yn mewnbynnu Gary Fowlbury, hyd at y pumed waith, a dyna ni. Dyma'r er rhestr o eriau yn dechrau gyda'r aruthryn B. Felly os ydyn yn benbynnu rhyw fath o gar fel, er enghraifft, beiol, a dyna ni, ydyn yn symud ymlaen i'r lythryn ec. Felly, ynglŷn â'r dyddiad ar y llinell 14, sef i arddangos awgrymiadau os cymhellwyd yn fwy na'r pump waith, dwi'n meddwl y rydyn ni wedi cwblhau neu cyflawni y dyddiad neu newid hwn. Felly, dwi'n meddwl y rydyn ni'n gallu alysod yr arwythnod stronch neu hunch gyda'r dyddiad, fel hyn. Nawr, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu parhau gyda'r er, newid nesaf, sef yr un ar er, llinell 20, cofrestrau ar gyfer rhygiadau oddi wrth amsoriadau o'r cylch trywadau. Felly, ynglyn â'r newid hwn, dwi'n meddwl mae'r hyn yn berthnasol iawn i'r newid arall ar y llinell 15. Felly dwi'n mynd i symud yr un ar llinell 15 i'r llinell yn uniongyrchol yn isod i'r llinell deuddeg fel hyn. ynglyn â'r strategaeth hon, dwi'n meddwl, ar gyfer yr rhegiad o'r pob un cylchdrol. Mae angen y cyflymder i fod rhyw fath o'r elfen yn yr rhegiad o'r chwaraeaid. Mae gyda ni yn y rhestr o rhestrennau Un llythryn defnyddiwyd, sef oedd o'r A i Y. Ugain ohonynt, felly, i ddechrau os ydyn ni'n yn rhoi un funud ar gyfer pob un llythryn ar gyfer y defnyddiwr i mewnbynnu gar sydd yn llwyddiannus. Felly os mae'r y defnyddiwr yn cymryd ar gyfer pob un llythryn 1 funud neu 60 eiliad, mae'r hyn yn cyfrifo i y cyfanswm o'r 1200 eiliad ac rydyn ni'n yn gallu defnyddio yr 1200 fel yr rhegiad mwyaf alladwy yn pob un cylchdro. Felly, Os mae'r uh, defnyddiwr yn cymryd un funud ar gyfer pob unrhyw tren, felly mae'r hyn yn cymryd 1,200 ac 1,200 yn cael ei namun oddi wrth yr mwyaf alladwy ar gyfer y chreigiad o'r 1,200 yw dyddym, ond os mae'r defnyddiwr yn cymryd, gan ni dweud,

honno, ond os ydy'r defnyddiwr yn cyflymach na'r deuddeg eiliad, cawn ni ddweud mae'r defnyddiwr yn cymryd deg eiliad ar gyfer pob un llythren, mae'r holl cyllro yn cymryd 200 eiliad, felly 200 yn cael ei namu'n oedd wrth 1200 i'w 1000 felly mae'r er, defnyddiwr yn y cylchgro hon yn chricio 1000 ar gyfer y chriciad felly ar gyfer pob un cylchgro mae angen i ni rhyw fath o'r atal o'r i lawr i gyfrifo yr eiliadau felly yr hyn yn gallu adeiladu hyn fel hyn Nawr, ar llinell 33, dwi'n wedi mynd ystod yr tag newydd ar gyfer y peniad gyda'r y hunianaidd H atal oriawr ac ar y foment mae'n cael ei am benodwyd i gynnwys yr rhif 1200 felly os ydyn ni'n yn equip y fel ac yn dydebru uh, dydalen a dyna fe Nawr ar y llinell 45 dwi'n wedi mynd osod yr ffwythiant i osod yr ysbaid sydd yn galw yr ffwythiant newydd fan yma gyda'r enw lleihau rhiciad bwb un fel mili eiliad sef bwb un eiliad. Felly nawr dwi'n mynd i creu arpwthiad newydd gyda'r enw Lleihau Rhigiad, fel hyn, na'r union yn arpwthiad newydd gyda'r enw Lleihau Rhigiad. Dwi'n wedi creu yr anwywolyn newydd gyda'r yr enw El Rhigiad ac mae'r hyn yn cael ei ambenolid oddi wrth y gwerth neu y cymwysiad i mewn yn yr tag gyda'r yr hunaniaeth H atal oriawr.

gyda'r hunaniaid H atal oriawr gyda'r er gwerth newydd. Felly os yr hyn nawr yn ychyb y fel ac yn llawn y debryd y dalen, a dyna fe, mae'r er ffythiant lleihau creigiad yn cael ei rhedeg yr un waith ac wedi hynny, Maen nhw'n cael eu atal ar yr gwerth o 1,199 ac y rheswm ar gyfer hyn yw oherwydd yr hyn yn defnyddio yr crwm cronfachu i mewn yn yr ffwythiant i osod yr ysbaid. Os ydyn ni'n nawr yn dileu y crwm cronfachu fel hyn ac wedyn unwaith eto acib y ffel ac yn llond y debri yn dydalen, nawr mae'r yn parhau dros yr 1199. Nawr ar llinell 34, dwi'n wedi creu y botwm newydd gyda'r er, gair dechrau ac pan mae'r er, defnyddio yn clicio ar y botwm fan yma, mae'n hyn yn galw y ffwythiant prif fan yma sydd yr ffwythiant yn ddi-amsereddwyd achos mae'r y doleniad yn rhywi pan ydyn ni'n yn arhos neu disgwyl ar gyfer yr mewnbeniad oddi wrth yr defnyddiwr. Felly, oherwydd mae'r yr ffwythiant prif nawr yn cael ei galwyd oddi wrth y botwm, dwi'n wedi sylwi mas y galwad ar y rhwythiant prif ar nell 47, ac hefyd dyn ni wedi symud yr rhwythiant i galw ar gyfer yr lleihau rhigiad trwy'r er gosod ysbaid imiwn i'r rhwythiant prif fel a gallew hyn yn dechreu dim ond pan mae'r er defnyddiwr yn Pwyso ar y botwm i ddechrau, ac nid cyn. Nawr, os rydyn yn datblygu tudalen, ac wedyn pwyso ar y botwm yn dechrau, a dyna ni, nawr mae'r chwaraeaid yn dechrau yn go iawn. Nawr, dwi wedi creu yr aniwolyn hollfidol gyda'r enw LEG bu chwarae i arwyddocau pan mae'r er chwaraead yn cael ei chwarae ac yn y dechreuad mae'r hyn yn ei ben ambenodwyd i'r gwerth dyddym i arwyddocau y gwerth anghywir ac wedyn pan mae'r er defnyddio yn bwyso ar y botwm dechreu I dechrau yr ffwythiant prif, mae'r hyn yn cael ei ampenodwyd i wir ac wedyn ar ôl yr olaf lythren mae'n un yn cael ei ampenodwyd i ddim neu anghywir unwaith eto.

Nawr, os ydych chi'n yn y cipper fel ac yn llantydabu y dudalen fan yma ac wedyn yn dechrau y chwaraeaid fan hyn, atolwg mewn benwch y ga dechreuedig gyda'r electron yn isod. Felly, os ydych chi'n yn parhau gyda'r y chwaraeaid, gyda'r gair fel awyr, ac wedyn ar gyfer lithren fi, gyda'r gar fel bison. Ac dwi'n mynd i barhau gyda'r ychwaneg ac dwi'n mynd i dacwelyd yn y fideo tuag at y diwedd o'r chwaraeaid yma. Nawr, dwi'n wedi cyrraedd hyd at yr lythren U, felly os dwi'n yn mynbynnu y gar wythnos, Mae'n yn wedi defnyddiad o'r blaen. Beth am wythfed? Mae'r uh, blaen rhanbarth o gar wyth wedi ei defnyddiad o'r blaen. Mae'n yn dweud nawr beth am wyll? A dyna ni, dyna'r er, olaf lythren. Beth am y storm? Mae'r hyn wedi defnyddiad o'r blaen, ble beth am rhywbeth fel ystwyth. A dyna ni. Mae'r er atal oriawr wedi atal. A dyna'r er criciad, sef 953. Felly, anglyn Ar newid ar yr llinell 13, dwi'n meddwl mae'r hyn wedi ei cyflawnyd. Felly, os ydyn ni'n yn troi y stwnch i'r dyddiad, gan ni fod fan yma, dwi'n meddwl rydyn gallu ychwanegu newid ychwanegol i mewn i'r rhestr oedd syniad gyda mi, dim ond nawr, sef pan ydych chi'n yn mewnbynnu pob un gar, os maen nhw'n cael eu canfwyd i mewn yn yr gerfa, ydych chi'n gallu allbynnu yr holl manylion anglyn ato fe ar y sgrin, sef Os ydy'r gair yn ei ganfod yn y gerfa, i allfynnu ei fanylion ar y sgrin. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn eisoes yn digon hir, felly ydym mynd i barhau yn y fideo nesaf. Ac felly, dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi ei ganfod yn ddefnyddiol. ac yn ei fwynhau, tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!